mũthikĩrĩria wakwa kuma diaspora o diaspora ĩrĩo rĩ ũyũ nĩ jn kariuki oro rĩngĩ tondũ nĩ twĩrĩga kwaria na inyuĩ andũ a diaspora Eh, nĩ niĩ rĩngĩ na rĩu ndĩrenda ningĩ twarie ũndũ ũngĩ Ah, arĩa manjũĩ wega diaspora rĩ nĩ moĩ atĩ mĩaka mĩrongo ĩrĩ mĩthiru nĩ ndandĩkĩte ibuku rĩrĩ na ibuku rĩrĩ ndaragia ũhoro wa AIDS kũrĩa Kenya na ndaragia specifically ũhoro wĩgiĩ ciana ciana ngĩũria aciari ciana ciĩha na ngĩenda gũcokia kĩũria kana nĩ ciana citũ njũru gũgakorwo gũtarĩ watho na maũndũ marĩa

ithuĩ tũgĩrĩire ciana diaspora ithuĩ twanjĩrĩirie family diaspora na andũ othe ithuĩ nĩ ithuĩ oinikirĩti tondũ tene andũ mokaga gũkũ makĩinũkaga magoka magathoma makainũka no ithuĩ tũtiaikari tũtiainũkire na nĩ twateire kahinda kanene mũno tũgĩciria nĩ tũkũinũka no tũtiinũke na tũrĩ o gũkũ rĩu twĩ na ciana na

cia wana diaspora o diaspora ĩrĩa ũrĩ kana ya Australia kana Bolivia kana kũrĩa Uganda o kũrĩa guothe ũrĩ na ciana icio rĩ itionaga ciana ingĩ mbere yacio koguo ikamenya ũrĩa igwĩka ta gĩkũyũ aciari ao nĩo mangĩciruta ũgĩkũyũ kana ndũire yao koguo aciari ao mangĩkorwo matekũmaruta ũrĩa ithuĩ twathiaga ũkaigua twana tũkĩina tũrwĩmbo haiya ũkaigua mwana aina kanyoni kanja ũkamenya kanyoni kanja mũkaina ũkĩinũka mũciĩ nĩ ũĩ ti mamu wanyu ũkũrutire ũkaigua ciana ikĩgwatania ndai mũikarĩte o kũ- o kũrĩa mũikarĩte mũgĩthaka mũbira ciana nĩcio ciũhĩgagia iria ingĩ rĩu ici citũ rĩ itirĩ ũndũire ona ũmwe mũnini ona mũnini ciũĩ rĩu koguo itirĩ ũndũ ingĩrutana

nä irabatara kuonio maundu maingi muno muno muno muno teyuria atiriri mwana waku ungiehera umuthi uyu ri no takua ri athiaga ugeni ri angigia mwana no ahote kuga mwana uyu ngumwitona na gitumi ni giki maundu ta mau tũmaũndũ very simple ona tũtikwambĩrĩria na rũthiomi tũmaũndũ tũu tũmaũndũ very simple eh, hĩndĩ ya wa kerĩ hĩndĩ ya tarĩu tũrera ciana citũ o mũndũ wothe nĩ anti na mũndũ wothe nĩ anko rĩ tondũ tarĩu niĩ thiaga mwana wothe twacemania nake nĩ nĩ anko anko anko my wife etagwo anti kũndũ guothe nĩ ciana

gũkũ andũ ciana ithiaga o rĩa rĩngĩ mararĩ high school ũkona noguo marahikania o gĩcagi-inĩ o kĩao ona matithiaga kũnene ciana citũ ikwaya gũgeciria nĩ imwe nĩ ndĩra na ithuĩ twacionirie anti na anko rĩu o- koguo o matingiũhana

Mũyahudi ũrĩa wathire eh, nĩ ũndũ wa ng'aragu kũrĩa Egypt rĩ Misiri rĩ Mũyahudi ũcio na nĩwe wacokire gũcokia Ũyahudi ti arĩa atigĩte kũrĩa Kanani aca acio na ndũiguaga ũhoro wao na ndũiguaga ũhoro wao okorwo wĩ kũndũ ta America kana Australia rĩ andũ arĩa moimĩte kũrĩa moimĩte Europe ĩrĩa moimĩte rĩ athũngũ rĩ mũthũngũ ta wa america tondũ niĩ nĩ ndĩmwĩraga ndĩ wa diaspora ya, ya, ya, ya usa rĩ mũthũngũ ũcio ndacokire kuga atĩ we nĩ wa britain kana nĩ wa njeremani ĩhĩ manjirie kacha yao gũkũ no mena maũndũ ũyũ nĩ ũiguaga ongo nĩ irish makiuga o nĩ irish na nĩ ũkona biũ mareka ta andũ acio a irish nĩ marageria mũno oguo noguo na mũgĩkũyũ ahana kũrĩa arĩ egũthiĩ atuĩke mũgĩkũyũ no nĩ aramenya kĩhumo gĩake ndĩ kĩhumo gĩake no kĩrĩ nyaga no mũkũrũ wa nyaga thanga na tũtingĩtuĩka atĩ tũrĩcokaga mũkũrũ wa nyagathanga tũgake tondũ ona arĩa makiumire mũkũrũ wa nyagathanga magĩthiĩ mombatha arĩa angĩ magĩthiĩ na kũu rift valley nĩ manjĩtie maũndũ mao mena athuri yao mekaga maũndũ mena mĩtaratara yao no ũgĩkũyũ no ũrĩ ũmwe koguo ithuĩ twĩ diaspora nĩ tũkũbatara mũno mũno mũno mũno mũno tũtikorwo nĩ ciana citũ nĩ tũkũbatara gũcionia ndũire itũ na no mũhaka andũ matũnga nĩgetha mamenye strategy iria tũkuoya cia ndũire na magongona maitũ nĩ marĩkũ tũgwĩka nĩ marĩkũ tũrĩkagĩra kenya nĩ marĩkũ tũrĩkagĩra gũkũ tũkũmera atĩa tũrĩ macocoraicaga atĩa tondũ rĩu ningĩ angĩgĩtuĩka atĩ anake aitũ na airĩtu aitũ matingĩhikania rĩ matiroiha matiroihana rĩ tũgwĩka atĩa maũndũ mau mothe no nginya twĩyũrie koguo ũndũ ũyũ ũikare ũĩ atĩ ũrerwo nĩ mũndũ wĩcirĩtie ũhoro wa ciana mĩaka mĩingĩ mũno mĩaka mĩingĩ na njũĩ atĩ rũciũ rwitũ nĩ ciana citũ

no mamuone gũkũ diaspora o gũkũ diaspora no mamuone na ciana citå itikanaingä re college ithiä gå kä aria å horo wa culture ciroranage kana irigagwo nä atä ikuga maundu mau mothe nimo twagirwo ni gukorwo tugiciria na tutire rate gĩkĩ kĩrĩti nĩ tũkuuna na gĩkĩ tũkuuna na gĩtũgune tondũ nĩ ciana citũ ũikare ũĩ atĩ gĩkĩ kĩrĩti nĩ tũkuuna ũyũ nĩ JN Kariuki ũsubscribe ũtũboro on uh, Facebook on YouTube ũsubscribe JN Kariuki na maũndũ maya nĩ tũgwĩka na tũgwĩka tũrĩ othe ti mũndũ ũmwe ũgwĩka culture kana ũndũire ti ũndũire ngo ndũrekwo nĩ andũ aingĩ ũndũire wa mũndũ ũmwe ti ũndũire ũrĩonekaga ta wĩ mũgũrũki ũgĩka ũndũ wĩ ika koguo nĩ ũrabatara andũ aingĩ na tondũ kwĩna gũkĩra kũu agĩkũyũ mokĩrĩte mau ũrona maũndũ maya ũrona Kenya gũkagĩa na gũkĩra andũ gũkĩra makahana ta mariũkĩte ĩĩ nĩ ta ngomi ciũkĩrĩte nĩ ngomi citũ gũtũiguĩra tha na Ngai witũ agatũhe muonere mwerũ wa maũndũ rĩu mũtikareke andũ acio andũ arĩa me Kenya agĩkũyũ arĩa me Kenya matuĩke no ona ithuĩ twĩturanĩre nao nĩgetha ona ithuĩ tũriũke tũriũkie ndũire itũ tũriũkie ũmũndũ witũ ciana-inĩ citũ ithuĩ-inĩ mĩciĩ-inĩ itũ na maũndũ nĩ mekwagĩra mũtikaigue guoya mũtikaigue guoya nĩ tũgũthiĩ mwene nyaga ndarĩ atũtiganĩria kuma kĩrĩma-inĩ hĩndĩ ĩrĩa aheire gĩkũyũ na mũmbi bũrũri wa gĩkũyũ kuma hĩndĩ ĩrĩa aheire gĩkũyũ bũrũri na andũ makĩambĩrĩria gwetha mĩeramano kuma hau magĩthiĩ thĩ yothe gũtirĩ kũndũ matarĩ ndarĩ atũtiganĩria o harĩa hothe mũndũ arĩ koguo iganĩra subscribe tũmĩra video ĩno mũndũ ũrĩa wothe wĩna mwana ũtegũcagũra rekeregere tũrũmĩrĩre subscribe nĩ twaranĩrie arĩria mũndũ ũcio ũngĩ mũhe ũhoro ũcio ũguo wa ũigua na nĩ tũgũtoria